Y cynnyrch mae pawb ohonom yn ei adnabod ar unwaith ac yn ei alw'n halen yw sodiwm clorid. Sodiwm clorid yw ffynhonnell sodiwm, sy'n faetholyn allweddol yn ein deiet. Drwy gydol hanes, mae pobl wedi bod yn defnyddio halen i gadw cig, glanhau clwyfau a gwneud sebon. Ym maes cemeg, mae'r term halwyn yn cyfeirio at grŵp o gyfansoddion ionig sy'n cael eu ffurfio drwy niwtralu asid gan fas. Un enghraifft yn unig o halwyn yw sodiwm clorid. Heddiw, rydw i'n mynd i fod yn paratoi halwyn hytawd gwahanol, copr sylffad. Mae dwy ran i enw'r halwyn. Mae rhan gyntaf yr enw yn dod o'r metel, ocsid metel neu garbonad metel. Mae rhan olaf yr enw yn dod o'r asid. Mae hwn yn arbrawf ymarferol gwerth chweil, yn enwedig os ydych chi'n cael grisialau sydd wedi ffurfio'n dda ar y diwedd. Byddai hyn yn egluro pam mae hwn yn arbrawf mor boblogaidd. Arolwg gyntaf, Mae paratoi grisial hydawdd yn y labordy yn waith ymarferol syml. Wedi'r cwbl, y cyfan mae angen i chi wneud yw dilyn dull. Fodd bynnag, bob blwyddyn mae nifer fawr o ddigwyddiadau a damweiniau yn cael eu hadrodd. Yma, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut mae paratoi grisialau copr sylffad. Rydw i'n mynd i dynnu sylw at lle y gallai pethau fynd o chwys, a lle rydym yn mynd i fod yn defnyddio dull mwy diogel na'r un safonol a welir yn y gwers lyfrau. Ond peidiwch â phoeni, rydym yn mynd i ddilyn yr un camau mewn ffordd fwy diogel. Y peth cyntaf i'w wneud yw gwisgo cyfarpar amddiffyn y llygad. Rydw i yn awr yn mynd i fesur 15 centimetr ciwb o asid sylffiwrig, gan ddefnyddio silindr mesur, a'i ychwanegu at diwb berwi. Nesaf, rydw i'n mynd i lenwi hanner y beaker hwn gyda dŵr poeth o'm tecell, sy'n newydd ferwi. Yn awr, byddaf yn ofalus iawn yn rhoi'r tiwb berwi yn y dŵr poeth am tua 2 i 3 munud. Wrth i mi aros, byddaf yn paratoi'r bas. Mae angen i mi fesur rhwng 1.8 a 2 gram o bowdwr copr ocsid du, gan ddefnyddio cwch mesur. Yn awr, ychwanegwch hanner y copr ocsid at yr asid. Symudwch ef yn ôl a blaen yn ysgafn. Yna, rhowch y tiwb berwi yn ôl yn y dwr. Mae'r dull hwn o gynhesu'r asid sylffwrig yn fwy diogel na gynhesu ar losgydd bensen, oherwydd mae'n lleihau'r risg o arllwys yr asid sylffwrig poeth wrth ychwanegu'r copr ocsid. A'r risg o asid sylffwrig poeth iawn yn gorlifo dros y beaker pan fydd y copr ocsid yn cael ei ychwanegu, gan fod adwaith cyflym yn digwydd. Pan fydd yr adwaith yn tawelu, ychwanegwch weddill y copr ocsid. Fe sylwch fod rhywfaint o'r powdr copr ocsid du yn weddill. Gadewch ni dreulio munud neu ddau yn meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yma. Cofiwch fod halwyn wedi ffurfio drwy niwtralu asid gan fas. Mae copr ocsid wedi adweithio gyda asid sylffwrig i ffurfio copr sylffad a dŵr. Mae hwn yn adwaith niwtralu, gan fod yr eionau sylffad negatif wedi adweithio gyda'r eionau copr positif i ffurfio copr sylffad a dŵr. Fe wnaethom ychwanegu mwy o gopr ocsid i sicrhau bod yr adwaith yn gyflawn a bod yr holl asid wedi cael ei niwtralu. Yn y cam nesaf hwn, byddwn yn gwahanu'r cynnyrch copr sylffad o'r adweithydd heb adweithio, ocsid copr, gan ddefnyddio hidliad. Byddwn yn defnyddio papur hidlo rhychiog. I wneud hyn, byddwn yn dechrau drwy blygu papur hidlo yn ei hanner, ei agor a'i blygu yn ei hanner eto. Ac, unwaith eto, yn ei hanner. Yna, byddwn yn dechrau gwneud mewnoliadau rhwng y segmentau hyn. Dyma un wnes i'n gynharach. Rydw i wedi gosod twmfa teitlo yn barod mewn fflasg gonigl 100 centimetr ciwb, a byddaf yn gosod fy mhapur heitlo rhychiog i mewn i fy nhwmffat. Yn awr, rydw i'n mynd i dywallt y copr sylffad i mewn i'r papur heitlo. Byddwch yn ofalus wrth dywallt nad oes dim o'r hydoddiant copr sylffad yn mynd dros yr ymyl. Mae rhydoddiant copr sylffad yn nawr yn diferu drwy'r papur heidlo i lawr y twmffat heidlo i mewn i'r fflasg gonigl. A'r tu mewn i'r papur heidlo, gallwn weld rhywfaint o gopr ocsid du. Mae'r copr ocsid yn anhydawdd, ac felly ni all fynd drwy'r papur heidlo. Dyma'r gweddillion. Yn awr, mae angen i ni gael gwared â'r ddŵr dros ben drwy anweddiad, i wneud hydoddiant copr y sylffad crynodedig. Cyn i ni ddechrau, mae angen i mi ychwanegu dau i dri groen gwrth-ergyd. Bydd y rhain yn helpu i sicrhau bod y berwi'n digwydd yn ddi-drafferth, ond nid ydynt yn adweithio ag unrhyw un o'r grynonau yn y fflasg. Yn awr, rydw i'n mynd i osod fy fflasg gonigl ar fy nhraibedd, a throi'r llosgydd bynsen i'r fflam rhuo las. Mae'n bwysig eich bod chi'n gadael iddo fyd ferwyn ysgafn am ddau funud yn unig. Os ydych chi'n clywed unrhyw dasgu neu synau popio, mae'n rhaid i chi ddiffodd y gwres ar unwaith, a pheidio byth a gadael i'r hydoddiant ferwyn sych. Rydw i'n mynd i ddefnyddio'r maneg gwrth-wres i dywallt yr hydoddiant poes i mewn i'r ddisgl anweddu, neu'r ddisgl petri. Tywalltwch ef yn ofalus. Os nad yw'r grisialau yn ffurfio'n gyflym, gallwn ddefnyddio sblint pren a'i osod y tu mewn i'r basen anweddu. Bydd hyn yn cyflymu'r adwaith, gan ei fod yn creu arwyneb garw i'r grisialau ffurfio arno. Fel y gwelwch, rydym wedi cynhyrchu grisialau copr sylffad anhygoel! Os byddwch yn eu gadael i oeri yn araf dros nos, gallech hyd yn oed cael grisialau sy'n edrych fel hyn. Gallech chi gael eich temtio i fynd â nhw adref, ond mae'n bwysig nad ydych chi'n gwneud hynny, oherwydd mae ganddynt dri symbol rhybuddio am beryglon. Gan eich bod chi'n gwybod sut i wneud grisialau copr sylffad, gan ddechrau gyda ocsid anhydawdd, beth am ddefnyddio'r un dilyniant o gamau i wneud halwynau hydawdd eraill? Bydd angen i chi ddechrau drwy ganfod pa adweithyddion i'w defnyddio, a cofiwch ddefnyddio'r taflenni diogelwch myfyrwr i wneud asesiad risg. cyn i chi ddechrau arni. Beth am ddefnyddio'r adnoddau ychwanegol sydd ynghlwm wrth y fideo hwn i ddylunio cynllun i wneud grisialau sinc sylffad neu gopr clorid? Diolch am wylio, a gobeithio y cewch chi hwyl ar eich arbrofion, ysbrydoli eich addysg a'ch dysgu!